Un homber un pata pata boracho dentro de misa. El a cay banda di e confesionario. Pastor ta, ne, ne pastor ta den confesionario. Pastor di, ete guardé, sa, ta, e homber ta pensando riba su picanan. Pero por e homber a tarda, pastor comienza, nada, e homber reacciona. De repente pastor comienza. E home di, Ey brother, ni con bo bati aki den tampoco tin papel di wc. Dos marico ta cana, Mantenita bula, Nosotros hemos mari.

Chungai, sintá den e taxi, el a dale e taxista riba su lomba kinan, bam, bam, dale riba su lomba duro pe, pe, pe e bai bis'é algu. Mire awa, dale un grita, aai! Dale un grita, bira e auto, pasa dilanti di e auto, yapará, subi e asera, hera bolto, hende ta koba su mama, lebe ta dal drenta den un di e, e, e showcase den, nan, un silensio. De repente el a bira bo patras di, Hom, bo a hasi e koe nunka mas, bo a spantami, a rap mata wak bo. E guy di, Coño, bo sa sorry, conchale. E chofer di, No, bo sa, awe ta mi prome dia como taxista. E guy di, Sí, y ta ki trabou bo ta tin prometo? No, pa binti sinku aña m'ha kore shers.

Tur sintá. E hòmbru, ta tin un par di hende bai na awa, e hòmbru ku ta yuda hende haya dueri dje, dies dos siu, koño, e hòmbru a bai lag'é, bo sa. E hòmbru, i a la kuminsá pensa tabata, e hòmbru a bai lag'é, nan skoi pendeu ku e mohé, bo sa, tantu yiu asina. En fin, el a dun'é un chèns bin padilanti, el a pon'é sintá, Mishó danki, el a kai sintá. Tende jufrou e kon yama e prome yu? Sasha, Ah bon, Sasha. Sasha, Ah i e di dos? Sasha, Sasha, Ah si, oke Sasha. I e di trese? Sasha, Sasha, di kua? Di sinku? Dave ga no ta pendeu bo tu bai e señora. So bo a jeme ta yudando bo, bo ta sibi pendeu? Ki, kiko, no tur yama Sasha. Tur di e masá ta ta kik tzek. No wak, e ta ku mi nimi. Pastor Bain ta rumi nan ta, Sasha, lanta bo bai skol. Tur ta lanta. Sasha, bai baña. Tur ta bai baña. Sasha, skaira bo djente. Sasha, bin kome. Sasha, bai skol. Sasha, paki ta. Nan tur ta kore bia. Wak e gai ke bete hestia pendeo de. Moe ke a hode. Di, Aha, awor si bo ke yama un partikularmente.

Dos muhé mashá bobo mes sintá riba riba un banki den park. Un di nan ta wak na lari ta wak e luna. E di ku e otro, Ey, kua ta mas leu, e luna òf Miami?

Ya, ya. Un guy ta bisa su check. Ey, pero Dushi, abo no ta birgen, no? Mucha muher di cun'e, pero abo tampoco no ta San Jose. Y nos no ta kinan pa traha un pesebre. No ta berdad, mi amor?

Awa Ned a kabisa, kabisá asina kinan, Sir di, Margarita, ken a traha mundu, e ta kabisá. Mucha hora patras, esaki a pasa ta koe e, e, e pothole ta pench'é patras, e mucha a bainá di, Ay, Dios! Sí, masha bon mes. Ok, hopi bon. El a pone punta p'e. I Margarita a volé bai òf. E señora ke ta papia papia di, Margarita, Margarita trobe, Margarita, i ken ta nos Salbador? Carlito, Um! Ay Hesus! Masha bon mes, Hesus, ta Hesus mes, Hesus. Hey, Margarita bole bay of trobe, bay of. Señora dal un grito, Margarita! Kico Eva a bisa Adam despues cu el a cabi haya su di bintiun yiu? Margarita bira bo abatá a di, Si bo hinca ami ke koe coño biaha mami ta kibra caca den dos. Mi ta suponé cu esel. Si un hombru bieu namorá pèrdí, pèrdí e ta trae un mucha yòn. Apénas e mucha tin diesnuebe, binti aña, e ke kasa kuné, e mucha kuné, No, mi, no, mi no por kasa, bisa kiko. E hombru di kuné un dia, Wak. Bo tata tin trabou? No, mi ta duna bo tata trabou. E omber tin cuarenta y ocho aña ne, y den su cincuenta ne, pata pa tiplak millonario. Negoshi tur caminda. Wak, mi ta haci bo tata hefe. Mi ta pag'é bon. No, no, pero otro dia el a bol'é bai, e ta ke muchacho moe loco pa casa. Bo mama tin trabou? No, tampoco tin. Mi ta dun'é trabou, con e ta bira hefe, kal e caminda. Pero casa cu mi? No, bo tin cu bo ta mi tata. Ome la bai, e tata a hetra bòl ei, papay ku tata. E tata a bira wak bo chupe, Ki bo ta warda ei? Yu kasa ki na ta, no ta bon aki. E ome ta trata bo bon p'aki. Kasa no, bo a kumi ni na kasa. Tres luna despues e mucha muhé bin, Ò, bo kara tur tristi. Tata, ki pasa bo? Di, Papa. Mi ta bai divorciá. Ki, mirra mochi koe, ki body? No, mi ta bai divorciá. Divorciá? Mirra, kico di mi ramaba dos tres boftai. Caramba, ko, mira. Papa, keda ketu. Papa, sa ki ta pasando? Di desde m'a casa ku e homber aki, de dianochi ei ta patraso e homber ta haci cosnan ku mi. Tin mi cansá caba. Ha? Ai caramba, ya se custumá, custumá. Papa, ha? Mira, den cushina, ariba cama, den auto, hasta den auto. Papa, dia m'a casa, mi bura aki sanga ta tamane un depchi. Awor e tamane un florin. Ai no, mi no por mas. E tata di mira buchi coño, pa no benta semba ta e hode nos bita pa nos.